Hello tfal! Issa ħa nitkellmu dwar il-kuluri u ħa nibdew billi nisimgħu kanzunetta. Tlaqna! Oġbitkom tfal, kienet sabiħa u l-kanzunetta? Tiftakru l-ewwel biċċa bdiet issemmi l-kuluri? Ejja narawhom flimkien. Aħmar, aħmar. Ara kemm għandna stampi tfal ta' affarijiet li huma ħomor! Għandna l-Santa Klaws, il-frawli, ċ-ċirasa, tuffieħa xi ħadd gidimha, u għandna saħansitra dak is-salib l-aħmar tar-Red Cross. Ikħal. Ik. Ħal. Ara kemm għandna affarijiet f'alkoħol. Aħdar, aħdar. Isfar, isfar. Oranġjo, o, ran, ġjo. Roża, ro, Za, aħ kemm jidher tajjeb dak il-ġelat tal-frawli. Vjola, vjo, la. Kannella, kannella. Aħ tfal kemm għandi ftit biċċa kek ta' ċikkulata bħalissa. Abjad, ab, Jadd. Iswed. Is. Wed. Araw iż-żebra, tfal. Għandha strixxi bojod, propjament hi bajda u għandha l-istrixxi suwed. Bħaż-żebra crossing minn fejn naqsmu mit-fit-triq. U l-aħħar kulur li ħa naraw huwa griż. Griż. Waħda. Għaliex ċapċapniha darba biss, tfal? Min jaf jgħidli? Tiftakru l-aħħar lezzjoni tal-vokali u l-konsonanti? Dawk li triliġew mill-iskola tal-vokali u dawk li triliġew mill-iskola tal-konsonanti? Mela, sa fejn fjena l-i tiġi mill-iskola tal-vokali. Għalhekk ċapċapniha darba għax għandha vokali waħda. Arana dik il-mara, anzjana b'xara griż. Għana dak il-pappagall, il-qattus kemmu sabiħ, u l-junfant. Għax bitkom tfal? Eja nilabu logħba issa. Mela tfal ara, issa sellift naqra l-kuluri tat-tifla tiegħi jiena, tajjeb? U ħa nilagħbu logħba issa, sib il-kulur. Mela min irid jilgħab miegħi jista'. Imur iġib il-kuluri tiegħu, tajjeb? U agħmluhom hekk ara bħal tiegħi, suldati fejn xulxin, imma reqdin is-suldati. Orrajt? Morru issa ħa nistenniekom. Lest it-tfal ġibtuhom il-kuluri? Ejja ħa nibda ta' jiena. Mela. Sib il-kulur aħmar. Emmu, sibtu jiena. Issa, sib il-kulur Blue. Emmu, sibtu jiena. Iħor, issa. Sib il-kulur aħdar. Sibtu. Sib il-kulur isfar hemmu sibtu jien. Issa tfal, sibu l-kulur ċelest hemmu. U jekk ngħidilkom biex issibu l-kulur ikħal, ikħal bħas-sema, eh? Alright, kollox sew. Ejja ngħaddu għal kulur ieħor issa. Kulur tal larinġa. O, ran, ġio, proset, emmu. Issa, il-kulur tal-ħamrija. Isa, isa, kannella, bravi. Issa, il-kulur tal-ħalib kif ittijunna l-baqra. Abjad. Proset! Issa ħansibu l-kulur tal-faħam. X'inhu faħam? Dak il-ġebel illi nagħmluh fil-barbecue biex isaħħlilna l-ikel u jsarrilna l-ikel fis-sajf. Hemmu l-iswed. Proset! Il-kulur tal-ħanżir. Roża. Proset tfal! Irdu nittempraw naqra dan. Tfal, ġili l-enib ikun dal-kulur. L-enib narawh aħdar inkella? Hmm? Viola, bravi ħafna. Dan hu l-viola. Viola. Issa. Kulur il-ħawħa. Tafu liema hu kulur il-ħawħa? Dak li bl-Ingliż insejħulu peach? Dan hu araħ. Dan hu. U lewn id-deheb li mu? Dan hu araħ. U lewn il-fidda li mhu lewn il-fidda. Il-Griż bravi tfal, kemm intom bravi marelli llum ta'. Issa dawn li qegħdin naraw hawnhekk huma bħal kuluri li għadna kif rajna, però ikunu pereżempju jew naqra ċari jew naqra iktar skuri. Kollha sew tfal! Issa tfal, ħan ilħabu lob oħra. Hawnhekk għandi ħafna paper clips, koloriti, sewwa. Pero jiena nixtieqkom illi għal din il-logħba ħatmuru dduru madwar id-dar tagħkom. Kolla sew? U ssibu xi ħaġa li għandha l-kulur li ħan ngħidilkom jiena. Tajjeb? Mela ejja ħan nibdew. Jien għandi l-paper clips hawnhekk jgħinuni. Issa naraw. Tlaqna. Mela, sib xi ħaġa ta' lewn iswed. Isa! Jina sibt. Ara l-istent tiegħi tal-mobile araħ. Inti sibt? Ejja mur mela fittex. Issa, ħansibu xi ħaġa ta' lewn abjad. Sibtha jiena mara. Il-paper clip sibtha. Tarawha tfal? Ejja, morru sibu xi ħaġa ta' lewn abjad, Isa. Issa, ħa nsibu xi ħaġa tal-hewn. Kannella, sibta jien ara l-iskrivanija tiegħi. Morru sibu xi ħaġa issa. Issa, ħa nsibu xi ħaġa mid-dar tal-hewn gris. Sibta jiena wara il-paper clip tal-fidda. Mhux gris dak? Ejja, morru sibu issa. Issa tfal, ħammorru nsibu xi ħaġa fid-dar tal-lewn. Rosa! Sib tara jiena din it-tibe gara. U għandi l-paper clip ukoll, għandi ħafna mhux waħda. Taraw tfal. Issa tfal, ħa mmorru nfittxu xi ħaġa tal-għewn? Vjola, sibt jiena tagħmar illi? Stenna ħa nġibilkom. Ara x'sibt? Gomma forma ta' stilla. Vjola ta' dik, ma tantx qed tidher imma fid-dawl, ma Vjola hi. Vjola, sibtha wkoll. Issa tfal, ħansibu xi ħaġa tal-ewn, isfar, sibta jiena. Awara, it-tokka tal-kolla, sibta. Issa tfal, issa ħansibu xi ħaġa tal-ewn aħmar. Awara, ħsibtu jiena għandi dan il-marker. Issa tfal morru sibu xi ħaġa tal-hewn. Oranġjo, Isa! Ħansib jien taf daq. All right, sibt, sibt, sibt. Ara sibt il-barmil. Zar ta' dan. Issa tfal, sibu xi ħaġa tal-hewn naħdar Isa. Taqilawx il-weraq taf ġieħ kemm hemm. Ara jinsib din il-labra Issa tfal, ħantikom dan l-eżerċizzju. Jekk jogħġobkom, għidu lil xi ħadd kbir jikkopjahulkom fuq pitazz. Tajjeb, tagħmlu żbalji ta', tkunu bravi. Hawnhekk ara, taqsmu l-paġna fi tlieta. Hawnhekk ħa jikkopjawlkom, jew tistgħu tikkopjawhom intom għax intom tfal bravi, il-kuluri Tajjeb, issa min irid jista' jaqta' linja taħt kull kulur bil-kulur tiegħu. X'jiġifieri, jekk hawnhekk għandi l-kulur aħmar, ħa taqbad il-kulur aħmar inti u taqta' linja taħtu bl-aħmar stess. Hawnhekk ħa terġa' tikkopja l-kuluri. U hawnhekk inti daw ħaċċabċabhom ħataqsamhom pereżempju aħmar, aħ-mar. U hawnhekk ħa tikteb in-numru tnejn, tajjeb? Għax aħna ċabċabniha darbtejn, ok? Eżerċizzju ieħor li faċli tikkupjah fuq il-pitazz huwa dan. Imla l-vojt bil-kuluri, ejja nagħmluh flimkien. Iċ-ċirasa tkun tal-lewn jaħsbu. Aħmar, bravi. Is-sema jkun tal-ewn ikħal. Il-ħanżir ikun tal-ewn roża. Il-faħam ikun tal-ewn iswed. Tinsew x'inhu faħam? L-injam ikun tal-ewn kannella. Il-ġurdien ikun ta' lewn griż. Il-ħaxix ikun ta' lewn aħdar. Il-qara ħamra tkun ta' lewn oranġjo. Il-ħalib kif ittihulna l-baqra, eh? Ikun ta' lewn abjad. Ix-xemx tkun ta' lewn isfar. Xi kultant l-għeneb ikun ta' lewn vjola. Issa tfal, dan l-eżerċizzju wkoll tistgħu tagħmluh faċilment fuq pitazz. Però tridu taħsbu ħafna, eh? Ħa nispjegaħħulkom. Sib żewġ affarijiet li huma ta' lewn aħmar. Hawnhekk tidu tiktbu affarijiet li tagħna l-bambin. Mhux tiktbu pereżempju karozza. Mela pereżempju ċirasa u frawla aħdar. Weraq ħaxix isfar. Fjuri bħal lellux xemx. Ikħal, sema u għajnejn. Roża, ħanżir. U forsi tiktbu xoftejn, xoftejn hawn min ikunu roża u min ikunu ħommor, jew ilsien. Ma tantx hawn affarijiet fin-natura li huma roża, anka fjuri hawn ħafna. Oranġju. Hmm, għandna l-arinġa, għandna l-qara ħamra. Vjola għandna l-għeneb u għandna wkoll il-brunġiela, ħansibilkom stampa tagħha żomm. Dik jara tfal il-brunġiela, però li bl-Ingliż ngħidu la eggplant. Issa kannella nistgħu niktbu njam pereżempju, xi żjed. Ħamrija, Iswed, nistgħu niktbu qattus, għax il-qattus vera, hawn qatgħat is-suwed, u nistgħu niktbu wkoll mm, faham. Gris nistgħu niktbu xar u l-junfant, pereżempju. Abjad nistgħu niktbu silġ jew ħalib tajjar ukoll. Eh, x'taħsbu? Issa, għandi dan l-eżerċizzju li tistgħu tagħmluh jew tikkopjawh fuq pitazz, inkella tistgħu tagħmluh bħala quiz. Mela ara. Dan l-eżerċizzju naħdmu hekk. Mela. Aqta li ma kulur jien. Jien lewn is-silġ, jiena abjad. Jiena lewn il-ħamrija, jiena kannella. Jiena lewn il-ħanżir, jiena roża. Jiena lewni l-ħaxix, jiena aħdar. Jiena lewni l-frawli, jiena aħmar. Jiena lewni s-sema, jiena ikħal. Jiena lewni l-iljunfant, jiena griż. Jiena lewn il-faħam, jiena iswed. Jiena lewn il-qattus, skużawni l-fellus, kif marx kif ġini f'moħħi. Jiena isfar, jiena lewn il-qara ħamra, jiena oranġjo, jiena lewn il-pitrava, jiena vjola. Kalasseb! Issa tfal hawnhekk għandkom naqra noti biex titgħallmu iktar u ssiru iktar bravi. Ċerti kuluri huma naqra mqarbin għaliex? Għax jinbidlu. Pereżempju, il-kulur aħmar ma jibqax dejjem aħmar, pereżempju jiena rajt karozza aħmar, le, karozza taqa' taħt femminil, jiġifieri tifla, a ngħiduha jiena rajt karozza ħamra. U jekk rajt ħafna ngħid jiena rajt karozzi ħomor mhux rajt karozzi aħmar, fimtu? Isfar. Pereżempju jiena ngħid rajt l-għelluxa, jiġifieri hija fjura, isfar? Le. Rajt fjura safra, rajt fjuri sofor, aħdar. Mela, nista' ngħid, jiena rajt werqa ħadra. U mbagħad jiena nar ngħid pereżempju, il-werqiet li waqgħu mal-art kienu ħodor. Ikħal, is-sema kien ikħal. Hemmhekk nara xi ħaġa pereżempju xi ħaġa jista' jkun karozza għaliex le. Jew riga, jina rajt riga jew xrajt riga ikħal. Le, għara, ħan urikom bħal tijaj għara riga. Għavolja din iktar blu, ta? Imma eja noħdu għall eżempju. Tajjeb. Għandi riga kaħla, ma dox għandi riga ikħal, eh? U meta jkun hemm ħafna ngħidu koħol, per eżempju għajnejn koħol, għajnej blu biex niftemu. li l-junfant huwa griż, iżda l-mara tiegħu griża u ħafna griżi. It-tajjar abjad, imma l-bajda li tina t-tiġiġa hija bajda u ħafna bajd insejħulhom bojod. Il-faħam huwa iswed. Iżda jekk nara qattusa tiġri, ngħid qattusa sewda. U jekk ngħid ħafna, ngħid ħafna qattate suwed! Fhimtu tfal? Issa, ħa ngħaddu għall-aħħar eżerċizzju ta' x'naħseb dejjaqtkom. Agħżel it-tajba. Mela dan l-eżerċizzju tistgħu tagħmluh jew tikkupjawh u tpinġu l-kelma t-tajba. Inkella tagħmlu ċirku mal-kelma t-tajba. Mela aħna x'ngħidu karozza iswed jew karozza sewda? Hmm? Karozza sewda, bravi. Pitazz ħomor jew pitazz aħmar? Pitazz aħmar, bravi, għax għandna wieħed. Ġrieden griżi jew griż? Griżi, bravi, għax għandna ħafna. Xemx sofor jew safra? Safra għax xemx hija tifla. silġ, abjad jew bajda. Abjad, mela dik ħanpinġuha jew nagħmlu ċirku madwarha. Kolossa u tfal, nispera li ħadtu gost, jiena qed nimmaġinakom hawn ħdejja, ngħannaqkom waħda kbira u ngħidilkom ibqgħu bravi, forsi ma tafx kif, nerġgħu nitgħannqu waħda kbira fil-klassi. Kolossew, ħa nħallikom għalissa. Saħħa, oqogħdu bravi!